Lutwa, pi kare ma romo dong kong obedo i cabit aryo, an abedo ka nongo cim mapat pat ki i twok piny kacel ki messeg nyo messages madwong ma tye ka bino i namba cim ma me watcap nyo i namba watcap ma mega kun kilega ni ka twere dong kong a reducing exposing lutela ki jo mukene ma tye ka timo tim marac i lobo Acholi. Kun lega ma megi ni bene gitye ka medde ni an bene atemme me lok ki lurema mukene ma gitye i activism onyo gitye

pe kilwoko i wang lwak nyo lawiny bongo pe kilwoko i wang lwak. Now dong wuwiny lagamma ba, dong iwiny lagamma. An kong obedo amyero agam lok i kom maber kany wek guwiny maber. Dong in moni ma itye ka goyona cim ki kare ducu itye ka cwalla message ni dong wan wagik exposing lutela me i Acholi-ni. Amyero angeyi ni in lakwor. Me acel in lakwor calo lutela enoni. In layak ngom calo lutela enoni. In bene laneko calo lutela eno ma gitye ka neko omegiwa nyo gitye ka neko acoli i kombeddi-ni. In iromo aroma kedgi dok in itye ajent pa lutela enoni. In itye ajent pa lukwor enoni. In itye ajent pa luneko enoni. Pien Wun ki kuruwu-ni wungeyo ni ka dano calo Daniel Sokagi ki angangagi eni ma gitye ka exposing ming ki ababa ki tim marac ma tye ka timme i lobo Acholi-ni pe kiloko kitgi mot ci gubi exposing dano obi o wa i komin. Amyero awacci atir ni wan watye ka bino bene wabi exposing dano o wa i komi. Yes! Wangeyo ni kom bedo wunu tye ka myete ojuk wa noko, wan dong waling oko, pe wamedde ki lok, pien wulworo ni you people also shall be exposed. Eni kit ma onongo gin ma pe omyero otam atama, wan wabi exposing wun weng, wabi exposing wun ki lukwowu ki lutim wuni weng. Pien pe tye kare oming mo dong keken i lobo Acholi kodi citail moni me weko wang bur kulwangnge nyo bal nongo tye ka timme kilingo mot-ti, wanongo ni tye ka neko dano wa medo ameda, wanongo ni tye ka rwenyo ngomwa medo ameda, tye ka weko bal madongo tye ka nya i lobo Acholi ma pe twere. So gin maber ma wan wabitiyo kwede en aye social media, Whatsapp. YouTube kono ki ngoni wek wan wabimoyo wun kunu wabimoyo wun kunu labongo kica dok wabigiko moyo wun nongo tim maraco ogik i lobo Acholi nongo neko alac ogik i lobo Acholi nongo yako ngom anywar ogik i lobo Acholi nongo kwalo lucan ogik i lobo Acholi. Nongo tim maraco raco eni-ni wun wugiko. Ento ka wun pud wutye i medde, wan wamyero awacci wun ni wiya unrelenting. An ki tim ma mega weng as the bad news team or as the bad news crew nyo team bad news an abibedo ka moyowu jwi. Pien an bene me acel pe abwore, bene pe abiwille. Pe abwore, bene pe abiwille. So lokki ni mere abiwinyo kenyo ento abiwinyo kwede, abiwinyo labongo tic kwede. Yes, pe abitiyo kwede. Oneko Acholi oromo, ocato Acholi oromo, ocato ngom pa Acholi oromo. obino kany kono i kare me kwir nyo kono ka olwongo rali obino cako nyutte maber ni wun wutye dano maber tutwal ento i dyewor kono ki kwene i state house kwija nongo tye cato acholi nongo tye gamo lim ki nge acholi wucato ngom pa acholi woko pole woko weng ento wumito ni wan pe wa exposing wun wan we shall not keep quiet we shall not keep quiet. at this very moment ma nongo gangwa oballe, gangwa oketo kwiji kwiji kwiji kwiji, wan kong ma acel wape ka yeto ngat mo keken. Ka calo an macalo Daniel Sokani pe ayeto ngat mo ento awacci lok atir i wi mm, ka itimo bal abiwaco atir ni i nino dwe ma kuman kuman kuman Otemo awany ocelo lukang yumbe ki i Gulu Prison. I nino ma kuman kuman, ngat ma kuman oyako ngom pa Acholi. Pien anongo ni ka kiwaco lok ada, ada lit dok ada rii. Pien kite in itime ni in diki maca ibibol an ipe akin nga. Waneno, caden-ne tye. Ce dene tye pi jami marac ma nongo in itimo and it's documented be pe cito ka mo. So pe kilwor latela mo, pe kilwor ladit mo, wan wabi exposing gin. Ka luwota mukene activists, ka calo team bad news, an aye aloyo. An aye atye president-e. So crew members ma mega Kono dano apar ki wiye ni, they will not keep quiet. They will never keep quiet and they will be providing me information every day. Pien watye ki agent ma megwa ka weng i kit gomi pa dee, Gulu town, kodi Gulu city, kono i tenge tung moro kono kwene amuro nongo aye information mo iken ma wan amito wang mo o botwa. Bene o i speed. Pien we are now very much united ma ka ka ma pe twero one wacwalo bodaboda wa ringo kunu cit timo yes pien gini ma oyabo ko ni nga ko TV ko nga TV TV gi ki nga nga gini eh munin weng agent nyo jo group ma wutiyo kedgi weng information no tye niang gene tye ka oo bot dano pien anongo ni ka pe wan watimo kumeno i radio station ka waweyo wacito iye ogengo wa ni pe wadok i radio station Ka wawaco ni wacito kit FM mo matidi ma kuman ocito loro, ocito miyo bwora kit mo keken. Watim nining? Ocako kelo bwora. Wawaco wacung bene wonye cen teko. Wun dong wutamo ni wun wutwero gin mo weng. So, social media kacel ki dong en smartphone eni-ni

Dok gin mo keken ma ineno atye ka time marac kenyo, mak mere calle te tang tang tang tang cwal mere bot an. Cwal mere bot an macalo Daniel Soka abimoyogi weng ka maleng. Ma waco ne nyo expose ngai pien ilworo itye gang kenyo, cwal bot an I will expose them completely. down completely ka maleng wa lwak weng oneno minge ababa ni ki minge weng wabi exposing ki acholi pin yibo ming wan yibo ming pe wamito i acholi ulweny i komwa yo weng radio station wun aye uloyo ngo weng wun aye uloyo jami weng kombedi tye i cingwu so the only tools ma wan dong omyero dong wabitiyo kwede en aye social media Whatsapp, Facebook, Twitter, YouTube. Pien gin maber ki social media bedo kenyo kite nge mwaka miya aryo. Bedo tye kenyo. Ti documented. Pe cero ka mo. So, in do ibed mere ka mette ki timo ban mo ikene kom dano wa i gang kenyo i acholi kenyo nyo i gudu nyo ka mo ikene i acholi wan wa bi moyi ka maleng. Wabimoyi ka maleng ki teknoloji me social media. Eh? Pien kom bedi TV ma dong kweto pa acet kede ba TV na en aye cim ma dwa na en aye cim ma ngo wek radio F, radio FM na en aye cim ma ngo radio station na en aye cim ma jami weng. Hmm? Pien social media komedo dugu tek loyo wa muduku is more powerful than a gun. pien muduku romo winye in less than two kilometres in less than two kilometres ento social media obiwinye the whole world obiwinye world wide world wide yes so wun luwer luwota kacel ki activist luwota kacel ki dano weng ma gitye ka neno nyo gitye ka kwero jami maraco ma tye ka timme I lobo Acoli, alego ni wabino ka maleng, wabedo ka moyogi jwi, wamoyo lunek Acoli jwi, wamoyo lucat Acoli jwi, wamoyo luyak ngom pa Acoli jwi, en pe kikan-gi ka mo. Yes, ka wuneno i dwe mukato cani, rwot acan obino ka bako doge ni omyero kong dong lok me coco media gik